Вә ясир ли әмри, йә Раббил галәмин. Өйрәнә торган темабыз бүген мәд хәрефләре. Әйттек инде, гарәп телендә, безнең телләрдә булмаган зәгыйфь хәрефләр дигән төшенчә бар. Нинди хәрефләр соң алар зәгыйфь хәрефләр? Әлиф, вәү, йә. Һәм менә нәкъ шушы хәрефләр гарәп телендә мәд хәрефләре дә булып торалар.

Дамма. Э, фатха белән һәрвакыт безнең дус әлиф, э, кәсра белән һәрвакыт безнең дус э, я хәрефе, дамма белән безнең дус вау хәрефе. Менә әгәр дә безнең шушы хәрефләрне, шушы хәрәкәләрне сузырга кирәк икән, мәсәлән, алдык ди б хәрефен. Бу б хәрефе. Аның өстенә язып куйдык фатханы һәм укыйбыз Бә дип. Әгәр дә безгә укырга аны сузырга кирәк икән, бә дип сузып укырга кирәк икән, без аның артына язып куябыз менә бу әлифне һәм укыйбыз бә дип. Алдык ди б хәрефен, аның өстендә дамма тора һәм аны бу дип, монда без укыйбыз аны бу дип. Әгәр дә безгә бу дип укырга кирәк икән, без менә монда язып куябыз

Йә хәрефе. Менә бә, би, бу. Әгәр дә мәтләр мәтсез генә укысак, без аны бә, би, бу. Ә мәт белән бә, би, бу дип укыйбыз. Хәзер карыйк инде менә безнең телләрдә бит инде э, татар телендә, рус телендә параллель үткәрсәк, әйме, нәрсә белән без аны чагыштыра алыр идек? Без аны чагыштыра алыр идек басым белән. Ударение белән. Менә карап карыйк әле бер э, гади генә сүз алабыз. Машина. Машина. Без татар кешеләре, чып-чын татарча сөйләшкәндә, нине басымны кая куябыз? Иң соңгы ага куябыз. Машина дип сөйләшәбез. Без машина дип сөйләшәбез. Ә рус телендә куела ул машина. Басым менә монда куела. Машина. Һәм тагын бер урынга бу сүздә куерга була, э, нине, э, басымны кая куерга? Машина. Это не моя вещь, это машина ручка дип әйткәндә, менә машина дигәндә, э, монда инде икенче урынга куелган. Карыйбыз. Менә бу сүздә өч урында, өч сузык авазга куерга була басымны. Менә гарәп кешеләре татар телен, рус телен өйрәнә башласалар, алар инде аптырап бетәрләр, и, кайсы җиренә куярга икән бу басымны, ничек укырга кирәк икән бу сүзне, дип алар аптырап бетәрләр иде. Ә без инде менә Коръән Кәримне кулыбызга алгач, безнең андый фикер башыбызда бервакытта да тумаячак. Чөнки кайсы җирдә хәрефне, кайсы җирдә хәрәкәне сузырга икән, анда прямо язып куелган булачак. Торачак, без күрәчәк, без инде э, нинди дә булса хәреф, аның өстенә язып куелган э, фатха һәм аның артыннан чип-чиста әлиф кирәк икән, без шушы фатханы сузабыз ике мәртәбә. Э, ә дип, ра, зә, Со дип, нинди генә хәреф килсә дә, без аны ике мәртәбә, ике озынлыкта сузабыз. Э, э, әгәр дә күрәбез икән, нинди дә булса хәрәкәне, э, ни белән, дамма белән, һәм аның артында тора икән чип-чиста вәү. Ул вәү өстендә берәй бер дә юк, хәрәкә дә юк, сәкен дә юк. Менә инде бу безгә менә менә бу хәрефне син ике мәртәбә сузып укый дигән, укы дигән безгә инде нәрсә э, билге. Без шушыны ике мәртәбә сузып укыйбыз. Бу инде бу була. Һәм инде нинди дә булса хәреф астында кәсре язылган икән һәм аның артыннан я хәрефе тора икән һәм ул я хәрефендә бер нинди билге дә юк. Без менә шушыны укырга тиешбез. Ике мәртәбә шушы кәсрен ике мәртәбә озынайтып. Менә бу инде мәт дип атала. Хәзер мин дә әйтеп китик. Нәрсә соң ул мәт? Мәт ул сузу дигәнне аңлата. Русча итеп әйткәндә, ул инде протяжение һәм удлинение, мәт. Менә шушы өч хәреф безнең мәт хәрефләре. Әлиф, вәү һәм йә. Менә инде хәзер аны э, сүзләр белән карап, карап китик. Менә алдык ди, э, менә шушындый сүзне. Кә, тә, бә. Кәтәбә. Монда бөтен безнең э, фатхаларыбыз да э, бер төрле укыла. Кә, тә, бә. Ә инде менә бу сүзне хәзер алыйк.

Менә монда күтибә. Күтибә. Монда бер нинди дә мәд юк. Бөтен хәрәкәләр дә бер төрле озынлыкта сузылалар. Ә менә бу сүздә Менә монда инде ку тибә. Ку тибә дип без дамманы ике мәртәбә сузып укыйбыз. Э, тагын бер сүз. Менә Кәриму. Менә бу ра хәрефе безнең кәсре белән, һәм аның артыннан бер чип-чиста я хәреф тора. Я хәреф өстендә бернинди дә билге юк, сәкен дә юк, хәрәкә дә юк. Һәм менә шушы э, э, шушы безнең я хәрефебез менә бу кәсрене сузырга тиеш ике мәртәбә. Кәриму. Кәрим дип. Ә менә әйттек инде ике мәртәбә сузабыз. Каян чыкты соң ул безнең ике мәртәбә? Каян чыкты ике мәртәбә дигән сүзебез? Менә карыйбыз инде. Менә бу бә сүзендәге берәү була. Менә бу хәрәкәбез безнең бер. Ә менә бу әлиф тагын берәү. Берне бергә кушкач, ул ике мәртәбә була. Без укыйбыз э, үзең генә укыганда бә дип, ә э, инде э, мәд белән укыйбыз бә дип. Хәзер инде без ачык э, э, ниебезнең э, китабыбызның 30 битен. Менә бу 30 биттә безнең гарәп алфавитындагы бөтен хәрефләр мәт белән укырга безгә шундый күнегүләр язганнар. Мин инде бу сезгә баштан тәкъдим итәм. Баштан хәрефне укырга кирәк, тик хәрәкә белән генә. Без инде хәрәкә белән генә укый беләбез. Бә, би, бу. Аннары менә монда язган э, мәтләр белән укырга кирәк. Бә, би, бу дип. Аннары тә, ти, ту. Тә, ти, ту. Сә, си, су. Сә, си, су.

Ро, ри, ру. Ро, ри, ру. Зә, зи, зу. Зә, зи, зу. Сә, си, су. Сә, си, су. Шә, ши, шу. Шә, ши, шу. Со, сы, су. Со, сы, су.

Фә, фи, фу. Фә, фи, фу. Ка, ки, ку. Ка, ки, ку. Кә, ки, ку. Кә, ки, ку. Лә, ли, лю. Лә, ли, лю. Мә, ми, му. Мә, ми, му.

Менә инде без бөтен алфавитны да мәт хәрефләре белән укып чыктык. Ә менә инде калган өнешендә бу күнегүләрнең хәрефләрне бутап биргәннәр. Бу, и, бә, ю, би, я, ту, һи, тә,

Менә инде без э, бөтен алфавитны да икешәр мәртәбә хәтта мәт хәрефләре белән укып чыктык. Менә нәрсәгә э, э, мәт хәрефләрен җәмәгать бу теманы аңларга авыр түгел. Тик аны менә таный белергә кирәк. Без аны ничек таныячакбыз? Коръәндә ничек булачак ул? Коръәндә нинди дә булса хәреф торачак. Аның ул хәрефнең өстендә әгәр дә фәтха торса һәм аның артыннан чип-чиста торса әлиф, ул әлифнең бер өстендә бер әйбер дә тормасын, әйме? Тормаса, шул вакытта без аны ике мәртәбә укыйбыз. Шушы фәтханы ике мәртәбә сузып укыйбыз. Кәтәбә дип. Ә инде э, э, тора ди безнең э, нинди дә булса хәреф, хәрефебез өстендә дамма тора ди һәм аның артында чип-чиста вау тора. Менә шушы чип-чиста вау ул менә шушы дамманы ике мәртәбә сузып укырга, менә монда мәт хәрефе икәнен безгә күрсәтә. Һәм инде карыйбыз менә тора ди нинди дә булса хәреф, хәрефнең астында кәсра һәм аның артында язылган ди я хәрефе. Ул хәрефнең өстендә бер әйбер дә юк, чиста йә ди. Менә шушы йә хәрефе менә шушы кәсрәне ике мәртәбә сузып укырга дигәнне аңлата. Менә бу теманы инде безгә аңларга бик авыр булмаса да, без аны шушының мәд хәрефләрен җиренә җиткереп, аны сузып укырга кирәк. Нинди булырга тиеш? Ул табигый булырга тиеш. Без бит э, менә сөйләшкәндә без үзебез нинди тизлек белән сөйләшәбез, шушы тизлектә булырга тиеш. Э, мәсәлән, машина дигәндә машина дип сөйләшәбез. Без без әйтмибез машина дип әллә ничә мәртәбә сузмыйбыз. Безнең менә шушы машина дип әйткәнебез менә табигый булырга тиеш. Бернинди ясалмалык та булырга тиеш түгел, менә шушы мәтләрне сузганда. Ә менә бу мәтләрнең бит инде сузмасаң яки аны бозсаң, икенче җирдә куйсаң, нине басымны безнең телләрдә дә шулай ук мәгънәсе үзгәрә һәм гарәп телендә дә, Коръәндә дә мәгънәсе үзгәрергә мөмкин. Менә шушындый бер бик кызык нине хәлне генә сөйлисем килә инде. Әле хөкүмәттә эшләп йөргәндә безнең отделга бер хат килде. Һәм ул хатта язылган инде, безнең бер алды да инде сотрудница, яшь кенә бер э, рус кызы әйтә, о награждении медалью Анны Даны, ди. Нәрсә микән бу, ди, нинди медаль микән, ишеткәнегез бармы сезнең бу әйберне, ди. Без инде аптырап калдык, да, действительно, Анна Даны дигән вообще ишеткән юк бит инде. Карыйк әле, нинди кагаз икән, нинди сүз икән дип карасак, Ачып карасак, җәмәгать, ул Ана даны икән. Ана даны медале турында сүз бара. Менә Ана даны дип, кирәкмәгән урыс телендә була торган ударениене татар сүзләренә күчергәч, ул инде совсем мәгънәсен вообще әллә нәрсә килеп чыга. Ана даны урынына Аны даны килеп чыга. Шуның өчен без инде менә шушы тәҗвид, тәҗвид фәнебезне Э, дөрес итеп аңларга һәм аны дөрес итеп менә шушы э, э, ниләрне мәтләрне җиренә җиткереп сузып укырга тиешбез Һәм менә инде бүгенге дәрес акырына якынлашты. Әгәр дә сез мәт хәрефләрен аңлап калсагыз, алар алар эш мәт хәрефе, алар эш шушы хәрәкәне сузалар һәм бу сузу табигый булырга тиеш икәнен аңлап калсагыз, без сез инде бу дәресне бик яхшы итеп үзләштергән буласыз. Шуның белән дәрес тәмам, мин сезне киләсе дәресләремдә дә көтеп калам, әссәләмәгаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.